Seche mosidi ok inyal idho kodgi ndege kata mtoka kidhi Nairobi, gigi dhi e dalani. Eh, gibiro dhi dala. Iwuok ka ichalo ng'ama odhi thur gi jaode moting'o osimbo. Osimbo ok inyal dhi donjogo ka ng'ato, idok kode od dhako. Erokamano. Koro idonji rangai kod gigo.

Koro jaduong' ono chome nyisa ne nyikwa Ramogi ni koro kapu mimiyo min ot ni nyisa ang'o? Okap ni nyiso chikwa ma luo ka ng'ato owuoth kodo kodo jaode to jaode no be ne wamano koro wamane gi chikwa ma luo
Nogoroma. Nende Rome.
Nende Rome. Erouru kamano joka Kisodhi kuom nyiso nyikwa Ramogi Ajwang' kaka nisidhoga thuondi mag Luo kadwa dhi lweny kata idwaro. Ageno nyikwa Ramogi Ajwang' kamoro amora muntie uneno ka kisiko. Koro nyikwa Ramogi Ajwang' didwar winje wach ma koro dubedgo mogik. Yudo bang' maneno ka osesidhi koro wach ma dibedgo kuom joka Ogelo, Kisodhi kod oganda Luo ma koro aneno gima watimo.
Eh, jodalawa mokwongo agonu erokamano an mae to kendo ka ang'eya na ang'e ni ubro sidho eh, wahumu koro kuora ni mondo adhi ating'ne ndai jaduong' adwa ting'one ndai adwa ting'o ni ndai nyaka chieng' nichopi gima idwaro tokelo mosidha tich madong' go maduong' kabisa maneno kuomu ka en riwo wiwu riwo wiwu ibed ni dak iwa ibed ni jaka nyakila ijaka yo ijaka kojo adwa nowachno kachiel kakogelo To gumogik, gumogik, adwaro ni wago uru sias dongruok, ok dondruok. Ker kwa dondre, to watimo ang'o? Wadongore. Nyasaye digwedhi koro dongruok no tadwa we i lwet jaduong'ni.
Erokamano wuod Obembi kuom nyiso nyikwa Ramogi kod gonigi erokamano gimotimni. Nyikwa Ramogi ajwang'. Koro wadhi e wuoyi ma thuon mogik mwayudo kuom joka Kisodhi ni thuon gi. Aneno ka joka Kisodhi osidhe ka. Jaduong' nyikwa Kisodhi kata joka ruoth ma koro neno chenro mar abila to kod joko gelo. Wach ma diwach nigi mogik kuom gimotimni. Banana chunga. Mokwongo aduoko erokamano ne mzee ma wuon dala kuom rwakowa e dalane kendo ketowa e chenro ma kaza. Mokwongo kane wadongo mier kamae kaka ne ijwayo Tala. Koro kabiro ka to nwang'o mpangilio machon kaka ne wadak ka watindo inyiepo. Nyinga en Owino kaka asewacho. Awacho nan wuod Wahunga Kodulu. Ajaka ruoth anyakwar Kisodi. Mzee Awandu waseng'erego higni mang'eny e e gweng'ni. Aparo ni waseng'ere kode higni mang'eny. eh, zaidi Bro na gold bana. kwa na ah sai ko ma a ki sai nena Bro, ah, ah, ah, uma uma Unondele. Godi yamo.
gima duong' kabisa en ni asebet katiyo oko katiyo tich mar polis an jalup inspector general mar to pod nadong' higni mang'eny mar tich nadong' higni apar nyaka chop higa mar mara mar retire to kaluwre gi gik ma timore e kenya ka gik ma timore e piny ka ja wasegoyo turbim mwanwang'o ni wan gi jotelo madongo mosetelonwa e siasa ka makoro bi ndalo margi mar timo siasa dhi karumo to kane ka wan gi jomotegno manyalo replace jowa mantie wach piny nyaka lar ok piny ni ilaro gi kabila mopogore opogore wan gi kabila prang'wen gariyo kenya ka pasore gisorongo prang'wen gadek to kabila ka kabila siko kelo jogi to wan wasebedo gi haw ni wasemana bedo gi president mar piny mangima to pok wabedo gi maka koro sani walemo ni higa ma jakom odong' go matin ni e yiero mabiro higa manyien walamo ne nyasaye mondo okonye mondo obed ker ng'eny ji ok ong'eyo ngech siasa siasa ok en mar yanyo ji siasa en mar jothuru mi telo ka gisemi telo tidhi manyogo mwandu kiseyudo mwandu tikelo dalau ok en gima ichamo oko to hapwa nobedo marach nwan kwayudo telo to wayudo mana amerka to telo ma amerka no bende dwarore ni nyaka wabed gi telo makare e iye ka koka wanyalo benefit e telo ma oko koro an asewuok aweyo tija aduogo achako gi kom mar gavana mondo anyis jo kenya ni ang'o manyalo timo thurwa kanyalo tiyo maber thurwa nwach ang'e ni ruto ok dhi bedo president e, kaluwore kaka ang'eyo chandro mar mar sirkal ok onyal bedo president sani maybe ka nyasaye nya konye higni mabiro ta daher ni ka jakom otieko tije mar dwaro president Napenda pia roho mie Gruto ni Mano. Eh, no ajunto un gi ng'at. Kwa mi support. Eh, to kwa nyal miyo support. Msigu. Eh, wakwongo watero ng'atwa. Kata ka jiromo sia jok jok jok jok akisodi otero ng'atgi jalega otero jolega te otero ng'atgi jougenya bende nowacho ni an nyakewgi ne gipidha ne gitera skul koro gidwoka siaya mondo abed ka mondo arit siaya mzee nowuoyo kuom wach mar goldi makae goldi ok unyal chamo ka uonge cooperative eh, so biro chuno ni walos cooperative marwa as wakel mashindewa ok en pesa mang'eny excavator To koro ji tiyo atiya piny ka. Ji pura pura malo ka. Gold be igola gola kure. Gold ok en gima omi kunyo bur mar abet ni manyo goldi hapana. So ka wan gi gold to mano oromo konyowa. To piny ni dwaro mondo ji odag maber. Gima thagowa en ni okinyi oru be nichamo breakfast, ichamo lunch, ichamo chiemb odhiambo. To magi te wuok mana e puodho. Onge gimoro amora michamo mokuo gi puodho kata mana tich kidhi tich kaka koro yowuoyi gitiyo ne media ka wang' oyudo osara odhi mana ng'iewo makate mowok e puodho to ng'iewo mana rech mowok e puodho to ng'iewo mana loth mowok e puodho but wan to wan gi puothe mwanyalo tiyogo mwanwang' chiemo to ka pu- ipuro kipuro muogo kipuro oduma kipuro aloth modong' itero kuro ka ji te opuro Mano nyiso ni nyaka manynegi market ma it- itero. To Opportunities go nitie. Wabro nwang'o nafas mondo wabed piny ang' kwaseyudo the right time to wapuonjou kaka itimo. Wan gi jaodani, jaodani en ng'ama duong' e sirkal, en ng'ama tiyo e kot matweyo ji, en jaj. To pod obiro ka wik ka wik oriembo matoke obiro ka, odhi pidho gwende, opidho anguche, opidho gike, nwach mane kaka wan watimre nade wadak and mane kaka wabro abro luongo u chieng' moro mondo wanyisu kakoro be nwadak e kakoro be nwatimo omiyo ang'eyo ni jomoko nos- jomoko asenjo ka wacho kamoro ni ni joka ruoth wuor Mm. ng'ato ka wuor to wuor na kamin an an wuod jaboro thuondo sungo daglot an mama no ok wuor kantieda ka ruoth mama uparo ni wuor an ok ang'eyo to nyalo mana bedo ni kowuor to owuor ka Eh, koro kik ng'ato wach ni "Oh, wan koro jokogelo utimru nade aa joka ruoth warwa nyikwa kisod wa nyikwa ng'ato achiel ng'ato ka nyathi nyathi maber ber ka miyo marach rach ka aa iluwo mana mekegi kata mana kikendo mon ang'wen kata adek to king'iyo maber ng'ato ka ng'ato chal mana timbene chalo mana gi odgi kata mana e sikul ok unyal bedo machal ot mori mono ok onyuol joma kama joma kama joma kama omiyo agoyonu erokamano maduong' ahinya kaka jodalawa aswa mzee awandu kuom eh, nyasi mutimo kawuono kendo kaka udhiala kaka wuodu gima utimo ni ok bi dhi nono aswato joma pod tindogi ubiro neno ber gima utimo kawuononi en gima duong' to kendo wamedu mako lwetwa kamoro achiel mondo wadhi mbele Kok kamano, akwayo nu mana Nyasaye, wabiro duogo mondo koro wabed piny kaka jodhoot, wakuotho, wago mbaka, wawinjore, wang'eyo kama piny timore nade, piny dhiye. Agonu erokamano ahinya Nyasaye mondo ogwedhu. Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang' kuom bet kuneno chenro mar abila kama kinde duto wasebet kwapuonjore luo kit gi timbegi, wang'iyo godak kwerwa ma- kaka kwerwa nodak chon mondo wayud wang'ayo oganda ma sani oyud kaka wuotho kaka kit Ramogi Ajwang' ne dwaro. Ma ta chenro iluongo no Kinja ma Kambu Jaote Juogi nyaka chop waromi chenro machielo. Ero uru kamano kuom kawo thuolou kunena gi.